ערב שבת פרשת ויצא שטייט אין מגלה עמיקות, ויצא ראשי תיבות וירא יעקב צירת א', וואס הייסט אז יעקב אבינו אין די גאנצע פרשה אנטלאפן פון עשיו, דא האט אים אליפז אויסגערויבט, שפעטער צו לבן הארמי, געמוטשעט, אין אלע זאכן האט ער געזען איין זאך צירת א' לאליפז שלום, ער זעט אין אלעסדינג וירא יעקב ויצר את עשו וירא יעקב ציר עשה אליפז ער זעט נישט עפעס אנדערש ער זעט נאר די אליפז של עולם נישט קיין עשו און נישט קיין לבן נישט קיין אליפז נישט קיין גארנישט אלעסדינג איז לבדו עשו ועשו ויעשה לכל המעשים אז אלס איז נאר פון די בורא עולם אליין אלס איז נאר די אייבישטער ציר עשה אליפז מען זאגט נאך די בעל התניא האט געהאט א זוהן וואס ער האט געזוכט פאר אים איינער זאל לערנען מיט אים תורה און מלמד זיין. מיטעלע רבי האט דער בעל התניא צוגעגאנגען צו איינער פון די גרויסע תלמידים פון די תלמידים פון גרויסן מגיד פון מעזריטש און האט אים געזאגט אזוי, הער זיך איין, איך האב א חיוב צו מלמד זיין מיין זון תורה, דו האסט א חיוב צו ברענגען פרנסה אהיים, קום לאמיר זיך בייטן, איך וועל דיר געבן פרנסה און דו האסט אויסלערנען מיין זון תורה, האט ער אים געזאגט אקעי בסדר, האט ער אים געזאגט בסדר, דו האסט אנגעהויבן צו לערנען מיט אים אלף בית, מוזט אים אויסלערנען די אות אלף האט א פינטעלע אויבן, און א פינטעלע אונטן, און אינמיטן איז דא א שטרעכעלע. האט ער געזאגט, וואס איז דער לימוד? אז יעדע זאך פון אונטן קומט פון אויבן, און די שטרעכעלע אינמיטן, דאס איז די שטרעכעלע איז די קו האמונה. די אמונה אז וואס א יעדע זאך פון אונטן קומט נאר פון אויבן, גארנישט געשעט נישט פון אונטן. יעדע זאך פון אונטן קומט נאר פון אויבן, וירא יעקב צירת אלף, מען זעט גארנישט עפעס אנדערש. האט געזעהן נאר דעם בורא עולם אליין און דארטן יעקב אבינו תיקון תפילת ערבית. וואס איז טאש תיקון תפילת ערבית? שטייט אין חזל, עס שטייט אין פסוק וילן שם כי ו השמש, זאגט דער מדרש רבנן אמרה כי ו, זאגט דער מדרש איז איין ווארט חיבור, חיבור דער אייבערשטער האט פארלאשן די זון, מלמד ששקעה השמש שלא בעונותו, די זון איז אונטערגעגאנגען מיטן טאג, ששקעה השמש שלא בעונותו. און דארטן ווען ס'איז געגאנגען אונטערגייען די זון ס'איז געווארן טונקל דארטן יעקב אין תיקון תפילת ערבית נאר רעדן צום אייבערשטן ס'איז נאר א' אליפו של עולם דארטן רעד צום אייבערשטן און פון דארטן קומט די ישועה רעדן צום אייבערשטן דערציילט רבי יעקב מאיר שעכטער אז ס'איז ס'איז געווען אין ירושלים צוויי אידן די עניות מיט די דחקות איז דאך געווען געפערליך דארטן און ס'איז געווען דארטן צוויי אידן זיי האבן געוואוינט טיר ביי טיר. איינער איז געווען א צובלוטיגטער ארעמאן, פון די טיר האט שוין געשריגן די עניות, און דער צווייטער איז געווען באלעבאטיש, האט געהאט, נישט געווען כגבירו, אבער געווען באלעבאטיש, האט געהאט צו עסן, צו טרינקען, און שטענדיג האט דער ארעמאן זיך געוואונדערט פון וואנט האט ער, פון וואנט האט די שכן, פון וואנט האט ער, ביז ער האט איינמאל געזען אז דער פאסט-טרעגער לייגט דארטן אריין ביים שכן א קאנווערט וואס איז דא דארטן אסאך מצלצלין, אסאך געלט, אסאך שטרות, פון עפעס א אמעריקאנער איד, האט ער שוין פארשטאנען אז דו ביסט א אמעריקאנער איד מען שיקט אים אריין איין מאל אין צוויי וואכן ווען ס'קומט דא אריין געלט און איז א באלעבאטישע איד שוין איין מאל האט ער זיך אזוי א קוק געטון ווען דער פראסטעריגער האט געברענגט די געלט און געבן א קוק אזוי ווער איז דער שולח ווער שיקט עס דארט האט ער געזען נישט מער און נישט ווייניגער דאס איז איינער וואס דער ארעמאן האט געלערנט מיט אים אין די ישיבה פאר צוואנציג יאר צוריק האט דער אמעריקאנער געלערנט דא אין ארץ ישראל אין די ישיבה און ער האט דעמאלטס געלערנט מיט אים און ער איז געווען זיין בעסטער חבר דער אמעריקאנער איז געווען דער בעסטער חבר פון דעם ארעמאן.

די ביסט מיר אבער די בעסטע חבר, איין דאלער האב איך נישט געזען פון דיר, אין מיין שכן דארטן שיקסטו אריין אזויפיל, איך ווייס נישט ווי אזוי די דן זיין אין קאפ זכות, איך בין זייער פארווייטיגט, האט ער אים צוריק געשיקט א בריוו מיט פינף ווערטער, ידידי היקר, מעולם לא ביקשת, מיין טייערער ידיד, האסט קיינמאל נישט געבעטן, איך ווייס נישט וואס די ווילסט, האסט קיינמאל נישט געבעטן. מיט צו זאגן קעגן דעם יעקב אין די תיקון תפילת ערבית אז דער רבונו של עולם זאגט בעט וועסטו באקומען, בעט, בעט, נישט קומען זאגן מען זאל דאווענען תפילת ערבית, בעט מיטן הארץ, זיך בעטן, ווי די זאגט ר' דוד לעלובער אז די זאגסט ויפגע במקום איז דאך לשון תפילה זאגן חזל, ווייל ויפגע לשון פגע, מען דארף זיך אנפגע'נען רבונו של עולם, זיך אנפגע'נען רבונו של עולם. דער חפץ חיים האט געזאגט אמאל פאר זיין טאכטער אז דער רבונו של עולם איז א טאטע וואס האט ליב א מנודזשעטער, א מנודזשעטער, ער האט עס ליב. מען דערציילט איינער איז געקומען צו רבי יוסף חיים זאנענפעלד און האט זיך מזכיר געווען אז זיינע טעכטער ווערן געבוירן איז אלץ געזונט און שטארק, אבער די זינען די זכרים ווערן געבוירן שטארבן גלייך, ס'האלט זיך נישט קיין בנים זכרים, שטארבן גלייך. האט ער מסכים געווען ביי ר' יוסף חיים, האט ר' יוסף חיים אים געהייסן ער זאל זיך מקבל זיין אז פאר דעם קינד ווען ס'ווערט געבוירן א בן זכר, ער קויפט אים נישט קיין בגד, קיין קלייד ער קויפט אים נישט, נאר בארד, נאר בארד, און אזוי איז געווען, מען האט נאר, ער האט אים נאר געזאגט

אזוי ווייטער די בחור שיהא נאה מרבו צו קומען צו די חתונה, קומען צו די חתונה, א חתונה מען קויפט גארנישט, ער האט צוגעהערט צו די מאמע, ער האט איבערגעטראכט אפאר מאל, ער האט צוגעהערט צו די מאמע, געבעטן די מאמע אפשר זאל מען נאר קויפן א עמוד, האט די מאמע געגעבן א שיס מיט א געוויין, און די בחור האט שוין חרוסת געהאט הונדערט מאל פארוואס ער האט געבעטן. איז האט די מאמע געזאגט ניין ניין קום אהער די באווייזן פארוואס איך וויין, זי האט געעפנט דעם שיף לעדל, געעפנט די שראנק און זי האט אים באוויזן וויפיל געלט זיי האבן אריינגעלייגט אין שראנק, ווייל רבי יוסף חיים צ האט דאך געזאגט אז טאמער האט ער בעטן מעג מען אים קויפן, און זיי האבן אריינגעלייגט אזויפיל געלט אויף אלע יארן אז טאמער דו בעטסט וועט מען דיר קויפן, כאילו אויף דעם האט זי געוויינט ווען דו בעטסט האסט דאך קענסט שוין האבן א קאפעליטש מיט א רעקל מיט וואס דו ווילסט וועסטו קענט האבן. כביכול אבות ה אזוי זאגט דער אייבערשטער איך האב דאך אלעס לי הכסף לי הזהב די נחת די געזונט בעט נאר בעט וועל איך דיר געבן יעקב אבינו תיקון תפילת ערבית ערבית איז די טייטש איז אפילו ווען ס'איז טונקל ווען ס'איז חיבור השמש ווען ס'איז חיבור השמש זאל מען וויסן די אייבערשטער לעבן דיר ער ווארט אויף דיינע בקשות ווי הרב וואזנער האט אמאל געזאגט פארן גבאי ער איז געווען אין ירושלים. האט ער מ'וויזן שטעט ירושלים הרים סביב לו והשם סביב לעמו ס'איז דא הרים און הרים בערג ווייזט ער אים זעהסט די בערג ביינאכט פרעגט ער אים די זעהסט די בערג זאגט ער אים ניין ס'איז טונקל געווען האט מען נישט געזעהן ווי ס'איז געווארן די נצח עמו זעהט מען גלייך די בערג האט ער אים געזאגט אבער ביינאכט אפילו האסט נישט געזעהן אבער ס'איז געווען בערג יא נאר דו האסט נישט געזעהן. זאגט ער פונקט ווי ר' שלמה אהרן מסובל האט אזוי דארפסטו וויסן בשם סובל לעמוד ווי ס'טונקל איז אויך בשם סביב לעמוד צו זעהט דער אויג דו זעהסט עס נישט אבער די זעלבע פונקט ווי די בערג איז געווען בערג אפילו ביינאכט די זעלבע זאך ווען ס'נאכט ווען ס'חיבור השמש ווען ס'טונקל זאלסטו וויסן אז די אייבערשטער בשם סביב לעמוד רעדט צו אים רעדט צו אים בשם סביב לעמוד צו זעהט דער אויס טונקל אבער רעדט צו אים. און דערציילט אט דעם רעמעס איז געזעצן מיט זיינע קליינע קינדער, קליין ווען זיי זענען געווען קליינע קינדער, איז אט ער געזעצן מיט זיי, אינמיטן האט ער געגעבן א פארלעש די לייט, די לעקטערע, ס'איז געווארן טונקל אינגאנצן, האבן זיי אנגעהויבן צו שרייען, אה טאטע, טאטע ווי ביסטו? קליינע קינדער, טאטע ווי ביסטו? האט ער אנגעצינדן די לייט, שפעטער האט ער געזעצט מיט זיי צו ווארטען נאכאמאל פאר לאשען האבן זיי אנגעהויבן נאך ווייטער צו שרייען עס איז געווארן טונקל אינגאנצען האבן זיי אנגעהויבן שרייען טאטי ווי ביסט דו טאטי ווי ביסט דו האט ער צוריק אנגעצינדן און ער האט זיי געזאגט איר האט געזעהן די פריעריגע מאל עס איז געווען טונקל עס איז געווען טונקל און איך האב שפעטער אנגעצינדן האט עטס געזעהן אז אפילו עס איז געווען טונקל כ'האב ענק נישט אפגעלאזט נאר איך בין געווען מיט ענק די גאנצע צייט. אפילו עס איז געווען טונקל, איך האב ענק נישט אפגעלאזט, איך בין געווען מיט ענק די גאנצע צייט. אזוי זאלט איר פארשטיין, אזוי איז אויבן אין הימל, אפילו ס'זעט דיר אויס דא חושך, אבער זיי וויסן דער טאטע איז מיט דיר, והשם סביב לעמוד, דער רבונו של עולם איז שטענדיג מיט דיר, שטענדיג מיט דיר, ואני תמיד עמך אוחזתו ביד ימיני. די קומענדיגע וואך ליל שישי, י ד בית כסלו, איז א גרויסע יארצייט הילולא קדישא פונעם הייליגן באסיין. און באסיין איז יודיע די גרויסע סגולות וואס איז דא אויף די הילולא פון באסיין. גרויסע סגולות, ס'איז געווען א איד אין צפת האט געהייסן ר' שלמה גראס, דער איד האט געארבעט אין נעפט, און דארטן געארבעט שווער און גאר ווייניג פארדינט, קיין ברויט האט ער נישט געהאט נעבעך צו עסן. ווען ס'איז געקומען די יארצייט י ד בית כסלו האט ער אראפגעגאנגען צום ציון, געפארן גאר לאנגע יארן, ער איז אראפגעגאנגען צום ציון און האט זיך אויסגעוויינט דארט מיט א תהילה'נל, און שפעטער האט ער זיך געלייגט שלאפן און האט ער געזען ביי חלומו אז ער האט געזען דעם הייליגן בר סיין און דער בר סיין האט אים געזאגט אז איך האב שטארק א נחת רוח וועסט קומען צו מיר דאווענען אבער פארוואס מאכסטו נישט עפעס א סידור פאר מיר א סעודת הילולא ער האט זיך אויפגעכאפט פון שלאף האט ער צוזאמען גענומען פון שאריות פון ברויט פון ברויט צוזאמען גענומען וואס ער האט געהאט און ער האט געמאכט א סידור פאר א מנין מענטשן שפעטער האט ער געקראצט א לאטא א לאטערי און לאטא און ער האט געוואנען גאר גאר א גרויסע סכום, האט ער דעמאלטס פון דעם סכום מפריש געווען א סכום פאר ישיבת בית אברהם סלונים אין ירושלים, ס'איז א קרן וואס די קרן איז נאר אויף סעודת הילולא פון יארצייט פון באסיין, מען טשעפעט עס נישט א גאנץ יאר, און ס'שטייט עד היום הזה די קרן פון סעודת הילולא פון באסיין, און דאס איז א טאטש וואס די באסיין אליין האט געלייגט אויף דעם דעם גושפנקא אז דער סידי איז מסוגל אויף ישיעס גרויסע.

פאר צוויי יאר צוריק האבן די מלמדים געמאכט אין צימער א סידור צו לולב פון באסיין, האט דער מהר א, מען האט אזוי געשמועסט אין הייליגן באסיין פון אלץ, האט מהר א געזאגט דעמאלטס אז מען האט מקבל געווען אויך א סידור צו לולב, אז טאמער ביז איבער א יאר ווער איך א חתן וועל איך מאכן די אנדערע יאר תשפ ד וועל איך מאכן א סידור צו לולב סעודת יארצייט, האבן די אלע מלמדים געזאגט זאג אויב דו האסט חתונה, זאג נישט איך ווער א חתן.

שוין, למעשה איז געווען זונטאג פארן יארצייט, שבת איז געווען די יארצייט פ' אלול, זונטאג פארן יארצייט איז געווען זיבן און צוואַנציק חתנים, זיי האבן זיך געוואלט צוגרייטן א שבת, זיי האבן זיך געוואלט מאכן קוממיות, אבער עס איז נישטא, נישט וואו דאס צו טון, ווייל עס איז נאך נישטא קיין דרײַסיק, מען האט דאך מקבל געווען אויף דרײַסיק, בקיצור איז האבן מיר געקלינגען ליל שישי, האבן זיי מיר געקלינגען פון די עלטערן ווי דאך זיי, אז די יעצט ווערט א חתן די דרייסיגסטע בחור, די דרייסיגסטע בחור ווערט יעצט א חתן און מען גייט זיך יעצט אן ארגענזיין מען גייט פארן אויף שבת קוממיות. די אינטערעסאנטקייט פון די מעשה, איך האב געפרעגט דארטן, אויך דען די עלטערן און קלינגען און אויך די בחורים, איך האב געפרעגט כמה פעמים, איך האב געפרעגט יעדן איינעם פארוואס האט ער צו בערך צוגעזאגט דרײַסיק כאפ איך נישט וואס איז נאר דרײַסיק און וואס איז די זאגאר אונז ווייסט מען נישט קיינער האט נישט געוואוסט די ענטפער זיי האבן געזאגט א נומער דרײַסיק און די באסיי האט עס געדעקט. און נאך א סגולה וואס איז דא א גרויסע סגולה פון מקבל זיין לערנען דעם ספר באסיי, האט מיר געזאגט דא א דיין אין בני ברק הרב טישלער, מוהרא ש איז געווען אין ניו יארק און ער זאגט אז ער האט געטראפן א אינגערמאן, ס'איז געווען אינמיטן יאר, האט ער געטראפן א אינגערמאן אין עפעס א בית מדרש דא ליל שבת, א אינגערמאן פון קריית ספר, ער זוכט, פרעגט אים וואס זוכסטו אין ספרים שבת, זאגט ער ער זוכט ארום א באסיין, האט ער אים געזאגט רב טישלער אז דא אין בית מדרש איז עס נישטא, קום איך האב עס אין שטוב, קום איך וועל דיר בארגן, האט ער אויפן וועג האט ער אים געפרעגט וואס דווקא באסיין, א אנדערע ספר איז נישט גוט, וואס איז, האט ער אים געזאגט ניין ניין איך דארף באסיין, וואסי? האט ער מיר געזאגט, ער האט לאנגע יארן נישט געהאט קיין קינדער, און געווארט פון קריית ספר, און ער איז געפארן צום בת עין מספר, אין קיי וועלט קען ער נישט גיין ווייל ער איז א כהן, איז ער געגאנגען אין צפת צום בית מדרש אין בת עין, ער מיט זיין רעבעצן, און זיי האבן דארטן מתפלל געווען, און ער האט דארטן מקבל געווען אויף זיך אז טאמער ס'וועט געבוירן ווערן א אינגל צו א מיידל, אז ער וועט האבן א קינד, איז די ערשטע יאר נאך וואס די קינד ווערט געבוירן טאר ער יעדן שבת לערנען א שטיקל בת עין, זאגט ער איך וואוין אין קריית ספר האב איך פאר מיר א באסיין דארטן דארטן מעך איך יעדן שבת איז דא ווען איך גיי מיט צו מיין שווער האט נישט קיין באסיין נו זיך איך א באסיין נו מען ווייסט און דעם גרויסע סגולת באס איין ראשי תיבות ישראל נושא בשם תשיעא סעלומען.